Storikament, il-kelma iter kienet kelma antika għall-univers qabel ma konna nafu x'kien hemm barra kulħadd kien jaħseb li il-particles li hemm barra huma the ether. Allura relatata mat-tema tiegħi ta' nies li sirt nafhom minn mezzi online, Il-mod ta' kif tqisna ttrasmittejna l-informazzjoni lil xulxin ħriġ bl-idea li nillinkja ma' l-iter. Meta artist ikun imdorri jieħu ispirazzjoni mid-dinja ta' madwar, l-ispirazzjoni tonqos meta jsib ruħu msakkar ġo dar. Dan kienet dak li esperjenzat Nicole Sciberras Debono waqt il-pandemija. Għaldaqstant kellha ssib l-ispirazzjoni minn bnadi oħra u din sabitha online. Lost in the Ether hija esibizzjoni fuq pjuttost in-nies ta' madwari u l-affarijiet li hemm madwari. E, il-pitturi jitkellmu għalihom bil-mod kif huma ppreżentati u x'hemm fihom. Fil-bidu tal-pandemija, ir-riżorsi ta' affarijiet li stajt impinġi kienu pjuttost limitati. Allura kellna grupp ta' artisti li ltqajt magħhom online, U qisna nġbarna flimkien biex inkunu nistgħu ninspiraw lil xulxin. Di wkoll mbagħad baqgħet għaddejja sa anke wara ir-restrizzjonijiet ġew mwarbin u għajna jisna nibatu ċertu referenzi lil xulxin u dejjem niddiskutu ideja ġodda u kunċetti ġodda li bħala artisti kontemporanji nistgħu naħdmu fuqhom. Dan il-kunċett beda fil-bidu ta' 2021 fejn kien hemm ħafna restrizzjonijiet u ħruġ kien limitat u għalija dik kienet ukoll limitazzjoni tal-affarijiet li nista' ngħid Nieħu ispirazzjoni minnhom. Allura qlibt għal online fejn kien hemm fejn iltqajt ma' artisti online fejn illum il-ġurnata eh, nikkomunikaw ma' xulxin jew via Instagram jew Telegram. U bażikament minn flok insib ispirazzjoni mid-dinja ta' madwari Id-dinja ta' madwar saret online, jiġifieri jiena kelli insight tal-mumenti f'ħajjithom, mumenti intimi, pereżempju rieqdin fis-sodda jew fil-kamra tal-banju jieħdu ritratt fil-mera. U allura permezz ta' din il qisha tieqa ġo ħajjithom, stajt insib mumenti sbieħ fejn l-istajt infinġi u nagħmilhom tiegħi u ninterprethom. bil-mod tiegħi. Il-pitturi huma kollha magħmulin biż-żejt huwa l-medium li nħoss li jista' jwassal il-viżjoni tiegħi bl-iktar mod effiċjenti u għaliex naħdem vera tajjeb bih inħoss. Avolja għandi esperjenza ma' ħafna mediums differenti u li llum il-ġurnata wkoll qed naħdem għal oltre miż-żejt. L-ispirazzjoni tiegħi hija pjuttost ta' dak il-ħin, ġifieri xi ħaġa li taqbad li għajnejja llum jaf ma tkunx qed taqbad li għajnejja għada, ma nkunx qed nara xi ħaġa fiha l-għada. Allura għalhekk naħdem vera fast għaliex jislu da irt naqbad dak il-moment kif qed nħossu dak il-ħin u kif qed naraħ dak il-ħin għaliex jaf tliet ijiem oħra ma kunx qed inħoss l-istess relazzjoni lejn dik il-image. Dust in the Eater hija l-ewwel eżibizzjoni tiegħi li saret ġewwa il-Kamra ta' Fuq fl-Imqabba u kienet ikkurata minn Art Swebin.